Huntu ku mi mi tin mi sertifikado di Time Management. Ladies, mi sa si boso nan tambe yegi partisipá na un di e kursonan aki. Pero tempu ta algu hopi importante, vooral den e mundu di business. Ta p'esei hopi empresa ta eksigí di nan empleadonan pa ta na tempu i tambe por ta produktivo durante di e dia. Pero manera bosan sa tin hopi hende, espesialmente esunnan na Kòrsou, tin problema ku tempu. Bosan ta sinti ku bosnan tambe por sluit bosan mes an? Sigur. Ah, mi ta kere si Buren y nan cu ta wami ta bisa, Ahaa. Ata Melissa. Ata, aha, un bon topico pa Melissa. No, berdad. Esaki ta algo cu echt nos tin cu para ketu na dje. Mi mes tambe tin cu bisa cu depende pa kico e tempo por ta un problema. Si ta al, un trabou cu mi tin cu deliver. Mi ta sorry di ta na tempu, pero si ta pa mi ta presente un kaminda, si. Tin hopi chèns ku mi ta yega un ora lat. Awor, Vania, un pregunta. Bo ta haña ku e ta un mal kustumber òf un. Mal moda. Mal moda? E etu dos ta malu. E ta tur dos. Si, paso, si, pasobra, por ehèmpel, ami ku semper ta yega trempan. Ke? Mi sa ku e ta un mal kustumber di mi hos di mi hosnan ku nan ta yega. Papia numa na esha, papia numa. Nan ta yega lat. Bo komprende? Pero. Bo ta sepa mal, wak na mi splika di ami, wak. Segun ami, den mi kaso tin tres motibu. Unu, sea mi no tin masha gana di bai. Dos, mi no a. Plania e kosnan bon of ma schedule muchu kosa na mod di tal manera ku esun ta bo sa brinka ei den e otro enton mi ta yega lat na esun esei te pone mi ta yega lat lat na e otro of e motibu ku gewoon mi no por yuda ke mi por tambe den bon trempan pero net e di mi disidí ai no mi ta na tempo mi mi disidí bai ai e awa ta dushi na mi sigui bai Quiero tigui mas na mi quiero tigui mas na mi hasi kiko anto net por ta ora ku mi ta kla pa bai sali. Mi no bohe mi yabi. Ata mi ta buska yabi. Ata mi ta buska kiko. Ke men tòg mi ta sali e ora ku mi mester na e lugar. Anto e ta bira un mal kustumber, pero pa e hende ku si ka sinta warda bo, e ta kòm overal su mal moda. A mi tambe ta kere ta tur dos i mi ta kere ta. Cuestion di plania, maske ami ta yega laat mi ta bisa cu e situacion ta similar na di Melissa. E ta un cuestion cu tin diferente weker ta bay hasta ora cu mi mes ta sali cas. Tin momento ta pasa cu tin ora mi ta drenta baño ora mi ta suppose di sali cas anto semper mi ta rush. Pero tin cierto lugarnan laga mi yama nan. Clave cu mi ta yega trempa. Ante así nan no ta hopi por ta net uno of dos. Sobra. Sobra. Mi den comienzo ta bay bon bon despues mi ta bolbe cay back. E ta ta un mi eigenlijk un di mi metanan p'e aña aki pa mi yega na tempo. Dus mi cuminsa echt cosa pone mi mes pa mi sali pa mi yega por ta sikiera dies cinco minuut prome ke ora. Pero ki ta pasa? Ora ku ami, ku semper ta yega lat, kuminsá yega na tempu, e otro hende na anda lat. Anto di ami ta por sinta wòrdu, mi bisa, pakiko ami mester ta trem pan e ora ei? Laga mi sigui ku e kustumber di kando yega lat ya ami no tin esun pasobra ku warda. Den mi kaso, mi ta gusta keda hasi tur kos, dus mas tantu posibel. Dus mi ta keda sinta tra tra tra mas anto posibel, anto ora ku mi mira ku awoki si mi no por sigui pasobra mi tin bai drecha i ora mi ta kore lanta drecha. Dus e ta dura un trinta pa diesinku minüt promé ku mi lanta. Increíbel. Ami, maske boso no lo kere. Mi ta yega laat pero cu un persona so, mi pareha. Pika? Si, cu neso mi schedule hopi bia ta sali fo'i, fo'i, fo'i cu esbo so. Mara e problema ta cu e ora mi tin bin aki mi tin bisti, den mi tin cu trata una precisión sin cu bai. Anto esey por ponemi caridad pero mi ta asumi cu e tin comprension paso.

Eigenlik ku bo wak e bon no e yega mente lat no mester ta ma un problema. Paso tantu bal. Kan esplika e bon. Esplika e bon bai. Esplika e bon. Tantu bal bo yega trabou seis or di meinta anto pa sinku or di atardi bo no a hasi net net nada. Paso esei nan tambe bo ta haña. Klaro. Anto mi ta bisa si bo ta yega por ta un par di minutchos lat anto tog bo ta produktiv durante dia Bo ya e trabou ku Amiga Tra mi por mi por tin e luku ei. Si depende e trabou. Abo ta wak asi ne. Bo duna tur di trabou no ta wak asina. E ta wak ban ku mi tin un palabrashon ku bo anto bo no ta bisti ta kumpli. Awor mi yon bo yega un tiki trempan anto bo ta manage e produktividat durante dia tambe bo por kumpli kuné. Anto ora na final di dia bo santo dos kontentu. Si, mi ta kere kon bo ei mester tin. Yega na tempu nan ta tabata produktivo. Pero kon bo, kon abo ta hasi konekta e yegamentu na tempu ei pa ku nos? Por ehèmpel ku trabou mi ta tin e kaso ku mi ta yega por ta nèt sinku minüt lat tin dia. Anto mi ta manda dikon? Ki ta strògel ki sinku minüt aki? Anto ki manera ku. E pone menti makichahe meinta ta tuma su tempu. Anto de kima kuminsá hasi den outo? No, prome ku mi sa di kas mi ta kuminsá dale puiru. Anto sigun bo ta para den e lus di tráfiko, bo ta dale eyeliner, bo ta dale blush, anto ora bo yega ya e kara ta kla. Dus bo tin hon analisá wak kiko ta e problema ku ta pone ku yega la. Por ehèmpel, si ta strika menti paña òf a esei tambe ta otro kos. Strika paña yori foi anochi prome.

Seka mi e ta un struggle hopi grandi pero mi ta trahando riba dje. Hopi Get bon, wise. Bo hopi nos ta bon. tres contra i uno. Hopi De hecho, bon. bo tin cu ex purba na, bo sa? Mo ti da Strenos, nos. tiki tiki. Sí, tiki Siguitu tiki na mi nos ta e bay tip. Y, siña boso. ah, bo tambe? Bo tambe por a siña djis un tiki seka Neisha. Nos ta spera cu bo por haña mas tanto tips si bo tambe ta struggle cu mesun cos cu ami, cu Melissa y Sil. Y ya.